ofichaantu qaba. Nama yoo taa'e fannii fedhe qaraasisu, nama yoo ol ka'ee dhaabate hadiisa takka himee hin dandeenye irraa buluuga qara'e ani. Sheekuma irraa qara'e bara. Wallaahi khutbaa khattabee hin danda'u. Guyyaa takka isumaa salaataaru duubaan dhufnee itti dhaabnee jennaan mogoliin akkana taate. gaaddidduun teenna itti mudhatteeti. Salaatee yoo ka'e Rabbi sodaattanii maaf na duubaan hidhattanii jedhe. Maali jennaan isinii Rabbitu hayyame, ana ammoo Rabbi hayyamuu naa didee hin ka'a attin ka'a naan jedhe jedhe. Ilmii na kenne. Jabeenna teennaanii miti haga dubbataarru tana. Akkuma san ammallee gama diiniitittillee gama sabummaatittillee hawaasni qabannee deemaarrun kun wal keessa jira. Ka akkuma jettan kana faradaa ta'e, ka ammoo saadiqa ta'e, ka amina ta'e, ka muta'ammina ta'etu jira. Na arrabsanii, na xiqqeessanii, maaluma naa wayya jennaan maal jedhe, maa, maa yaquulu laka illaa maa qad qiila lirrasuli, lirrusuli min qablika jee, maa yuqaalu laka, Maa yuqaalu laka? Kijibaa nuun jedhanii? Isinii galuu? Maraataa nuun jedhanii? Zaaniyaa jedhanii? Maalii jedhanii? Nyaattuu jedhanii? Woma fedhan haa jedhanii? Siin hin jedhanii je'e Rabbiin Rasuulaan aleyh salaatu wassalaam. Waan nabiyyoota tanaan dura jedhaniin saniin alatti waan biraa siin hin jedhanii je'e. Ammaan dhibba si miidhe caalaa shanan isin jaalattu mooraalii isaanii Guys, eegaa. push push godha. Tokkocha dhibba caalu tokkocha kuma ga'u Sheek Riyaadii akka hamaa isin jaalatu kana mooraalii isaa eegaa. Nan nan aarsina. Ka kiiloo dhibbaa olii kana yoo miizaan arlee taa'e ka yoo laala ija nama guutu anu hadha of jaje bakka garaa of nyaadhe iyyuu. Ka yoo ammatan harka guutu. Kayoo laalan ija guutu. Yey!
Akka.
Lamuu jecha tana akka isin irraa hin dhageenne ustaaz Hamzaa kiyya.
Maqaa ustaazatiin waa buusuun si godhaa kunoo. Dafa.
Kanaaf inshaa Allah dheengadda illee waan xiqqoo wayii haga kum soddomaa wayii kama silaa wanna jedhu galche maqaa ustaaz Hamzaatiin kuma kudhan inshallah yoo rabbi jedhe du'aa'i ilma isaatii naa kadhattan ilma hamza hamzaa ka jedhan tokko jira ilmi isaanii ilmi ustaaz hamzaadha sana achitti dhaabbe namni gaafa sayniidhaaf bahe hatta hatta khaaliqul kalqi dhabama irraa isaan argamsiisee walaakin waqaliilun min ibaadi ashakuur jedhami hamzaa kiyya maal abbaa isii funna funni jette tuuwammee eessa dhaquu itti

Illaa qaliil jedhe bar namoota xiqqootu itti amane jedhe. Habiibi kana qofaa miti kan biraa sini dabala Yuunus da'awaa godhe hin waame hawaasa gara islaamummaa itti amanuu didan. Isin gatee isin biraa bada jedhee bahara qajeele leenci ofii shaanxatti ofii qabatee abbaa kiyya. Quluu ofii qabateeti yooma biyya tana keessaa badee hojee Barataa kana dhiisee biraa lixattanii mi akka sutee innillee baabaa kiyya. Yoo afaan baharaa bahee haga bisaan mudhii kanaan baatu haga bisaan asiin baatu yoo deemee jedhe markabni dhufte. Iyye abbo markaba tana guuttee jirti jedhaniin. Ima iyye na bira hin dhufinaa jedheeti. Fuudhanii irra kaayan. Yoo bishaan garaachaan bahe dambaliin jabaatee namni itti baay'atee namni hundi dhumuu ka'e. Yoo nama tokkocha irraa ganne malee namni kun waliin dhumataaraa jedhan. Kanaafuu lubbuu nama tokkoo wayya moo lubbuu namoota hedduu wayya jedhanii gaafatan. Kamiin jibbise laalaaltamme. Shufeeriin aqlii qabu bar yoo makiinaa sababa nama afoo jiru wayiitiif gara galaa jiraate namni fe'eeru yoo nama digdamaa ta'e tokkocha lafa san gacca'ee digdama san lubbuu baasutti isaa caala bar. Kanaafuu maal jedhaniin beektu sababa qofa waan isarra ga'u hedee eegaadha tanuma naa obsaa aaree beebiraalee ta'ee.

Anaa jiraatu baga jiraatan ustaaz nagahaa jirtu. Baga rabbi isin kaaye baga rabbi isin kaaye akkam naa jirtan. Eh, Ooroo dhibba sadiif jaatamaa illee baga rabbi isin jiraachise gaaf tokko wal arginee turre. Maashaallah.
Baga wal agarre. Hamzaa baga ustaaz Hamzaa baga jiraatte.
Baga jiraatte Abdulmuraad kiyya.

Amma ani da'awaalee isinii godhuufii miti, wannuma isin dalagaa jirtan kana natti tolee na gammachiisee, guyyaa hundaa ima dhageeffanna, jalaanillee barreessinee haga sanii ima sadaqanna, kanuma woma kana jechuun namichatu waan jedhe jedhanii, dubbiin hafteefii miti, dubbiin hafteefii miti, Yoo nuti hafne malee jedhe jedhan. Kanaafu amma malkaan guutu ulamaa ay keessa jira, ummata shabaaba adduniyaa tana hunda sochoosaa jiru ay keessa jira. Kanaafu du'aima isinii goonee waan Rabbiin nuu aanjesse akkuma amma duratti Aslii fi ustaazni jedhan. Rasuulli aleyhi salaatu wassalaami ittaqun naara walaw bishiqqi tamraa jedhan. Jahannamiin sodaadhaa osoo cabduu timiraatiinillee taatee jedhan. Dalagaan isin itti jirtan kun nama beelaa nyaachisaa jirtan. Haawwota teenna ta rakkatte ta akka male jirtu daara baasuuf deemaa jirtanii awwalan isinuu Hundee hundee teessanii rabbi hin rakkisini rabbi gad isin haa dhaabu biyya isin jirtan kana biyya ajaa'ibaa waan dalagattan keessa rabbi barakaa isinii haa gaa'u ani dubbii isinitti hin guddisu dirhama asii ka imaaraatii 1000 inshallah hin niyyadha boru galchee risiida jechuun aslii irrattin galchaa du'aayi naa godha kanaafi rabbi barakaa isinii haa godhu

Jabaadha itti fufaa rakkataa gargaaruun amantaan diiniillee sanumarra nu gargaartu wanni martinuu kanaaf rabbi barakaa isin haa godhu rabbi ol isin haa fuudhu yaadaa muraada keessan rabbi isinii haa guutu wokaassatan worra jechuun mana kana keessa teettanii ustaaz isin gize jam'aa qaraasiftan waan jedhanii isin barreessanii isin arrabsan osoo kana dhageettan kuni woma fedhanuu jedhanii isin arrabsan anbiyaa rabbiillee akkasuma jedhanii arrabsani kana